I didn't prepare ku ri ni nga endla poem ni ndlela mfundhisi. Mm. All I prepare, I prepare a speech about education. So I just think maybe ni nga sungula kumbe vona mfundhisi va nga sungula. A ni ku swi Mo sungula. Okay. Well, eka tim eka minkarhi ya sweswiwana ni ma swi tiva ku like I'm nervous. First time ya mi ku ta ku ta yi ma xitaka vanhu. Well, eka minkarhi ya sweswiwani

mara loko va tlhelela ekaya a va ha vuli swona leswi mathicara a nga va byela swona thicara loko lembe ra ha ku sungula a nga chavi ku vula leswaku um loko mi nga hlayi mi nge mi nge pasi kumbe mi ta feyile mara hina eze vana loko hi fika kaya a hi hlayi swona hi fika hi hlaya ku hayi va te ni ta feyila thicara swimanimani lexi a ni kombela xa ni kombela ku ka hina ka n'wina vatswari mi nga laniwani

to remove all the doubts and fears and shape and help us to find a beautiful career in this big world amen hinkwenu munhu un'wana na un'wana loyi a tirhaka laha misaveni i na purpose ya swilo leswi a swi ndlaku ku va a pfumela ku va a thicara kumbe ku va a ri thicara a ndlela leswaku a ta pfuna hina as vana va xikolo leswaku hi ta humelela while education is not

moya misava ku exipito tana tanani hatlisani va tshama va a yimanyana n'wini hi mina driver tanani na xitulu mi tshamala pastor va vabya lavane chumayelani ni ta ku na perfect ra matimba ra yesu kristu wa nazareta halleluya ni ta kumbela hi tshama hansi hinkwenu mi lava ku ni vona swona se a hi tshameni hansi a hi tshameni hansi ku ri na lava va nga le ndzhaku va ta hi vona phela Oh yes. haleluya leyibradosikhetha lakarabasikhethini

lama mi ma vonaka namuntlha a mi nga ha ma voni hosi xikwembu yena a nga ta mi lwela n'wina Amen. Enkarhini wolowo, bolo lowu wa murhexeka wona emakatleni na joko leri va nghenekeke rona enhangwini ri swi ta fuka na joko ri ta tshoveka hikuva mi ta va mi ni werile Oh, yeah. Praise the Lord.

ni chuza ku ri ni lava wena mara hi ku chuza swi nge ve right ku va ta yimisa mavoko all right ni ta ku eh tanansis lava yimisa voko va tlhe va swi tlulela a va a va

Ay, calculen a sus Lord. Jesus. Vanhu vona timovha letiya va ti vitana ku ri i ti-bats tetiya va we i tinjhini tinjhini ni ri ya va na sisi la ni mi byelini leswi a na ya ku mi byela

loko ni famba ni chumayela mafusa ya nkoka kutani ni tirhandza ni fika ni ba hi le bya byo tala ni ku phelini vafundhisi hi nga swi koti swa tibihi kasi a ni tlela ku ri swi ta ni yisa emahlweni na dyondzo ya mina hayi ku ri yi salele ndzhaku ni ri yi ya mahlweni

se va sungula ku dyondza hosi xikwembu hi ku khongela na ku yimbelela kuta timpecana ti sungula ku dla yini kutani timpecana ti sungula ku dla yini hi ri timpecana hinkwato ti tsemekile hikwalaho hosi xikwembu i tichuchile hi ri minyaku hayi ku ri ya saleka yi pfalekile yi pfulekile hikuva hosi xikwembu i hlamurile jesus libranos wena mi byela ku ri yeyi a ku ri na mbogolo leyi a yi caciwa yi bayisa yi wela endzeni ka goji loko yi bayisa yi wela ende ni nga goji phela hi ku a yi va xanisa a yi dya mavele ya vona loko yi dya mavele ya vona va tlhina va lan'wa va yi cacacaca se loko yi wele ndzeni ka goji vanhu va tiko hinkwavo va ta va matlakulerile ka maribye u yi bara mari tiva u ribyi ribyi leswi ri swi tikisaka swona hambi mfundhisi a nga ka nga ri koti ah. loko a fika riwapo loko a fika riwapo ah, vafilista va ngheni vafilista a va ngheni

okay bona eh nakumi komba connection ya kona ne ni ni ni ni fonele minister don ni va arrangela interview a xitichini i va interviewiwa telefonically ivi ni va kombela ku ni lavana na munhu loyi i khale ni kha ni xi lava ni nga swi twi ni ta xi kumisa ku yini va ku hawa hi connected ivi va ni connecta na swona swi va swi ri ku interviewini la ka vision f m sweswi ni ri lava mi vuya minister don life na yena a vuya life mi ta studio hi ta mi interview a ku bela ni mavoko